Сугыш беткәнгә дә 77 ел узып бара. Аның сары сагышы әтисезләр йөзендә. Алар сабый чакта ук ятим калган. Әти сүзен әйтергә тилмереп яшәгән. Бәхетле балачакларын сугыш урлаган авылдашларыбыз. Без аларны сугыш чоры балалары дип йөртәбез. Бик яшь килеш коточкыч сугышның ачы хәсрәтен үз җилкәләрендә татыган сабыр йөрәкләр шул алар. Без бүген сугыш чоры баласы булган авылдашыбыз Хусаинов Захртдин абида кунакта. Заһртдин абый, үзеңнең бала чагың турында сөйләп китегез әле.
Әйе, мин 1937 елның 28 июлендә шушы Теләче районы Искедер авылында туганмын. Сугыш башланганда миңа 4 яшь иде 41 елны. Шул 41 елны без бервават ителеп Владивостокка киткәнебез. Артем дигән шәһәргә, Артем шәһәреннән 50 километр Ворошиловский районына. Шунда баракка килеп урна юлда барганда сугыш башланды. Хәзер безнең әтиләр борылып кайтып китәрләр ие. Беруват ителгәндә акча алганнар. Акча беткән. Тегеләргә акча бирергә юк. Вот шунда барып урнаштык. Общий баракка барып урнаштык. Общий баракларда яшәп ятабыз, сугыш бара. 42 елны без семья белән кайтып киткән монда. Илдә сугыш бара. Без бер ай товарный вагонда шунда кайттык. Товарный вагонда. Беләсеңме? Әтине кайтармадылар. Әтине как рабочий батальон дип, әти 1997 елгы ул вакытта безнең әтигә 43 бар, 44 яшь була инде. Әтине кайтармадылар. Без шушында кайтып җыгылдык. 40 тәүле зимрегей, бакчада утырткан бәрәңге юк, абзарда сыер юк, утырып ашарга урындык юк. Корсак савытса да юк. Менә әни дүрт бала белән иң олысы 26 елгы Нургаян абый сугышта вафат булды. Берлинга 50 километр кала Кострин шәһәрендә үлә. Паги Паги Раевский. 28 апрельдә Дин Победага 11 көн кала. Вот шуны яшәп атабыз хәзер инде нишисең. Монда туганнар бар. Ашарга бәрәңге дә юк. Ярар, Бәрәңгеләр утырттык, бакча казып бәрәңгеләр утырттык. Ул вакытта күргән нәрне мин монда сөйләсәм, ышанмаслар э, дим. Өскә киергә юк. Ашарга юк. Кычыткан менә бармак башы хәтле чыгуга кычытканны кайсы белән җир йөзеннән кисеп алып аладыр. Кычыткан юк. Алабута бетте, ашый-ашый. Болындагы атлыклар бетте. Таң аткач без балалар бөтен авылның читләренә басуларга таралып бетәдерек. Кайда ашый торган үлән бар, басу кырларына кузгалак теге кәҗә сакалы менән балтырган менә шулай. Хәзер яшәп ятабыз 43 елны. Әни урак урганда монда кайткач 42 елны Мизифа туды. Ул яшь бала. Хәзер 43 елны әни урак урганда әзрәк ятып алган инде, ызанга ятып торма. Әнигә сир эләкте. Әни 40 көн ычкылык тотып ятты. 40 көн ычкылык тотып бер туктамыйча. Шунда җиде бабай килеп, мин хәзер дә беләм инде ул бабайларны. Җиде бабай килеп, җиде азан әйтеп үскергәннәре әнинең ычкылык тотуы бетте, әни эшкә ерак кыз балада.

Без бер кем эшсез менә, бер нинди ярдәмсез калдык шул апалар белән. 45 елның укырга кердем, шушы үзебезнең авылда менә хәзерге медпункт бар бит. Менә шунда кибет бар бит хәзер. Менә шунда мәктәп. Кыш көне ул вакытта мондый погода түгел инде. Ул вакытта 40-45 градус кыш буе. Кыш көне җыланаяк барадыр ем. Жалан аяк барып шушылай иттереп, менә шушылай иттереп, аягыма шушылай иттереп утырам. Җылыйм инде аяк туңа. Укытучы апа ачулана, дәрес алып барырга нитәсен җылыйсың дип. Шуннан мәктәп ике кадак ярым җон бирде, ике кадак ярым җон. Шуннан әни аякка носка бәйләп, минем әби белән Гатау абый бер туган, Фәрхәтнең бабасы. Гата апи бер кием чабата ясап биреп, менә шулай итеп аякка чабата белән иеп килеп. Аның чабатасы да бит әле бер атна ун көннән тишелә. Юка юк, урманга барсаң, лесник чаналарның ваты чаналарын чабып кайтара юкага барсаң. Шулай тирә, шулай тирә, шулай тирә яшәдек. Хәзер Башлангыч мәктәпне бетердем. Башлангыч мәктәпне бетергәч, 49 елны Тиләҗигә йөри башладык. Тиләҗигә йөри башладык. Башта беләсеңме син бүрек юк. Башта бер иске генә кәләпүш әни чүпрәктән тегеп биргән. Башта. Сикмен теге ямап бетергән телогрейки, иман. Ә инде монда ашкы якта кияргә бер кат

Икенче көнне әни үзенең азапкысын урталай кесеп, икенче көнне ботларыма урап, шулай төрк мәңгереп җибәрде. Менә, беләсез балалар, шундый нәрсәләргә карамастан, шундый балалардан 51 елны 7 классны бетердем. Бер дүртем дә булмады рие. Гел бишлегә җиде классны бетердем. Класста бер минем бишлегә укучы. И минем карчыгым да шәп укыды, Нәкыя апаегыз. Менә шулай иттереп колхозда эшли башладым. Аннан колхозда 2 ел фермада 2 ел ат белән эшләдем. Аннан соң 2 ел плугар булып эшләдем. Ну, анда плугар булып эшләгәндә РТИСтан акча бирәләр инде. Икмәк бирәләр ие. Ул вакытта РТИС дип әйтәләр инде, Трәшәдә ие. Ансы ярады инде. Аннан ике ел грузчик булып эшләдем машинада. Әле хаман да сугыш беткәннән соң да кеше рәхәткә чыккан түгел. 60 елга тикле ипи күрмәдек. Мына. Чыдый алмагач мин Сыдый алмагач, мин 57 нче елны читкә чыгып китеп, Кемеровский областның Ленинский Кузнецкий шәһәренә барып, 20 яшемдә кумра таба башладым шахтада. Анда 2 ел эшләп кайтып, шуннан бында мен 2 ел эшләп кайткан, 2 ел бригадир булып эшләдем. Аннан инде менә шушы авылда өйләнеп, шушы авылыбызның кызы Нәхәй исемнәгә өйләнеп, Тагы шахтада эшләгәч шик тарткандыр инде. Монда әле шул хәтле кибетләрдә дә әйбер юк иде. Караганды шәһәренә, Казахстанның Караганды шәһәренә киттек. Анда инде 10 ел шахтада эшләдем. Шуннан әтиләр, әниләр, балам, син монда бик күп эшләмә, без дә картайдык, кайт дигәч, авылга кайттым. Авылга кайтып, Ике ел, өч елмы бригадир булып эшләдем. Аннан килеп, юк, шоферлыкка, сабада шоферлыкка укып, колхозда 30 ел шофер булып эшләдем. Аталызда 30 ел шофер эшләдем. 50 яшемнән пенсиягә чыктым. Бүгенге көндә, Аллага шөкер, менә 35 ел пенсиялам. Без яшь балалар 12 сәгать 14 14 яшьтә кызым Рәймә, 14 яшьтә үгез җигеп, Макар кырыенда 12 сәгать сука сука йөрик. Ике полоклы сук ике төрәнне полок диген, Берлин диген. Җир башында суканы бер күтәрә кирәк, күтәреп булмый, потому что ось Хәл юк. Ялангач. Ул вакытта үгезләр чебенләп посадкага өстерәп алып кереп китәләр ие. Иншалла инде сугыш булмасын. Сугыш булмасын инде. Инде сугыш булмаса, яшәрбез Аллаһ теләсә. Россия бай, Россия зур. Иншалла Аллаһ теләсә яшәрбез. Только бөтен теләк сугыш булмасын.
Бик зур рәхмәт, Заһыртин абый. Заһыртин абый, сезне чын күңелдән якынлашып килүче Җиңү көне белән тәбрик итәбез. Саулык, сәламәтлек, озын гомер, тыныч тормыш телибез.
Шулай булсын, рәхмәт.
Шулай булсын, рәхмәт үзегезгә, Ләйлә.